Ech hunn matgemaach, oder ech maache mat, well ech schonn bei enger anerer Coopérative, Solarcoopérative zu Diddeleng derbei sinn. Ech sinn der Meenung, datt et eng gutt Saach ass vun deem wat gemaach gëtt, eng Saach déi vill ze vill laang gebraucht huet hei zu Lëtzebuerg fir sech duerchzesetzen. An ech fannen awer och dee Genossenschaftsmodell, wann ee wëllt, dee Coopérativsmodell, fannen ech eng gutt Saach, fir esou eppes ze realiséieren. Ech wollt au départ selwer eng Anlag op mengem Haus installéieren an du krut ech awer iwwer d'Press, respektiv iwwer en Informatiounsblat vun der Gemeng Mamer d'Matdeelung, dass dat deen heite Projet, dee méi grousse Projet, dass deen u sech sech géif realiséieren. An ech hu fonnt, dass dat un sech eng flott Alternativ wier an eben och fir d'Méiglechkeet eis géif ginn, fir an alternative Energien ze investéieren an och esou derzou bäizedroen, fir dass un sech déi nei Energiequellen sech entwéckelen. Méi allgemeng fannen ech eben déi iwwerzeegten Notzung vun den natierlechen Energien, ob dat an der Sonn, an dësem Fall ass vu Waasser, vu Wand, Datt dat eng gutt Saach ass, well mer do ebe keng Ressource verbrauchen, déi à tout jamais verluer sinn. Dat ass déi éischt Déngen. Et ass och eng gutt Saach, well Plaze wéi hei, mee och zu Diddeleng zum Beispill um CNA an op dem Stadion vum RW 99, wou eng Plaz, déi do ass, sënnvoll genotzt gëtt, zousätzlech genotzt gëtt a wou keen zousätzlechen Opwand derfir muss bedriwwen ginn, ausser der Konstruktioun selwer. Drëttens sinn ech, fannen ech, datt et eng gutt Saach ass, fir déi, déi participéieren, well et ass en interessante Rendement, dee grad am Moment, wou op de Banke quasi näischt bezuelt gëtt, ass et op alle Fall eng wierklech interessant Alternativ.
Fir mech ass wichteg, dass eben och privat Persounen d'Méiglechkeet kréien an alternativ Energien ze investéieren, well Lëtzebuerg huet sech jo do Ziler gesat an jiddwereen soll dat u sech ënnerstëtzen. D'Modell, zumindest esou wäit wéi mir et als Genossenschaft elo matkréien, et ass eng Grëndungsversammlung, jiddwereen huet seng Pairen. muss ënnerschreiwen, datt e bësseg méi laang wier fir déi ganz Statute virzeléien, dat ass eng Kéier, an dono ass et, ech ginn dervun aus, datt hei, wéi et dann zu Diddeleng och ass, eemol am Joer, Enn Mäerz normalerweis, ass eng Generalversammlung, déi héchstens eng Stonn dauert, an d'Säll seet an dann fir de Rescht souwisou net. Fir mech war et wichteg fir un dech hei eng Méiglechkeet ze hunn fir an alternativ Energien ze investéieren an dat och iwwer dee Wee ze fërderen. D'Société coopérative wou ech dann e gewësse Betrag investéiert hunn, deen awer net all ze héich ass, erlaabt mer dann eben och fir all Trimester e gewësse Betrag erëm ze kréien. Ech géif dann awer trotzdem soen, datt et och mech e bëssen houfreg mécht, fir hei direkt nieft menger Investitioun ze stoen. An ech kann natierlech op e sonnegen Dag wéi haut mécht nach vill méi Spaass, well der weess, gëtt den Zär dréint. An ech kann eigentlech nëmmen all Leit recommandéieren, fir bei ähnleche Projeten, net bei dësem, deen ass zou, mee bei ähnleche Projete matzemaachen.